Rirende amang'ana buna erio omana ase efamiri, na nonya na abaise, nkoroma nabare. Eeh, bono intwe omanya ng'a abana abo nabare obaimogetie obobobo iga korwa ase abaise gocha gocha. Abana aba iga babwate tensions for the past two days, na igoro ebaumeranete kera omonto obwate obororo bwaye. na ekero babwatanete ng'a nokorwana physically, marehemu tamanyete ng'a oyo ore komoita nabwate omoyio. Harakati eria bakong'usana na nomogaka one namobetete omoyio o rireko, nkaba ngosoa gati ngatoorania esegi eyio yarenge enkong'u, mpaka nkarora nababwatokaniri ngakurura omogaka one akagenda nyomba. Omomura oyio iga amobetete omoyio insa, Ekero agusa aa, abanto bakamobogoria, bakamoreta gocha aa. Ase korigereria buya, aya namanyinga, iga iga egegetwe ase eng'encho y'amanyinga aria goiteka amange akabekererwa igaa.
Otwarire kesesi, na ere ekesi ekio ngiachiete ase omogambi keramotomerete omonto nyomba among'ente. Ekesi ekio gekaganerigwa kegenda motu, omogambi agateba ng'a tiga toramwabera tomoe echance torore ng'a ngochenchia are, ekero omogambi amoteba ng'a mwabere amoe echance, korwa erio bado naende nagasete gotisiera mokamura oyio omwabo, ng'a ngomoita are mokamura oyio omwabo bado tabwati morembe, iga akomochanda obotuko na omogaso, ntorarora. Ase amarieta enkorokoro naria obwanchera.

Togasoka baria twarenge oo twensi gocha korora chiwei ne chiaki, tokonyora omwana okorokwa omwame o Nserio, obekire epaara ensemo in a pool of blood. Ekero togotema koboria ng'aki kiamoria, togatebiwa ng'a iga abetwe omoyio ne first cousin yaye okorokwa Otero Mokebo. So.

atemete kobeka echuma gochia ase engoro eyio y'eriote, atotebetie ng'a omwana oyo possibly iga akwete ase eng'encho ya internal bleeding na excessive bleeding.

Amang'ana aya iga arenge a very slight difference, abana aba iga babwate tensions for the past two days, na igoro ebe baumeranete kera omonto obwate obororo bwaye, na ekero babwatanete ng'a nokorwana physically, marehemu tamanyete ng'a oyo ore komoita nabwate omoyio, so nari asogetie omoyio akamobeta, In the presence y'abanto barenge ororo, na finally buna aigete agakwa. So rende buna efamily nabo togosaba ng'a motosabere, mosabere enka ya marehemu my brother Josphat Onserio oyo taiyo iga iga, omwana oyio nere omokogoti oye, abamura barenge batato batigaire babere. erinde omorembe ogenderere chingaki echi iga chie ribeera ere riga, na nare gosaba abanto baminto ng'a onde taimoki ase eria ase amaoka aye, naende nomosiasi nabo akwanete ng'a amang'ana aya bono iga are police case, na oyo okorete aya iga namanyire, igo totigere polisi ribaga bakore ensemo yabo, oyo okorete aya iga ekero arabwatwe eserekari nemaete ng'a naki erakore. For now nao tware gosaba ng'a mosabere efamiri yaito ya mwanchera mbuya mono. Iga the suspect nabwate chiombe na the victim ase narasimegete emete. Bono okorora ng'a oyo the suspect nachiete nechiombe ekero are korisia chigasari emete yaye ya marehemu. Ekero baumerana okomoboria ng'a naki rende ndugu ogosaria emete yane ne chiombe, nario tension eye ya rise the past two days, bagaseparatigwa, then bono igoro eyarenge okoumerana gwa kabere lakini kera omonto ore na emotions chiaye.

Arenge late marogoba, lakini abanto barenge amatanga o Rubeni ekero baigwete eui mbaminyogete gocha, so for now eki tomaete nkeri ng'a baria barenge amatanga mbaminyogete gocha ase e scene of crime. Na the suspect iga abwate 33 years. There is no history about tension gose ebitina binde gose okwomana konde korabe buna egrudge yagerete bagaitana yaani bagacha korwana it is limited to that level naeresire ng'a oyare komoboria ng'a inki osareria emete yane na oyo aka respond na oyo aka respond ng'a yaya Tari gwancha kwarenge, lakini rende tiga tonya korenga nchi yasaria, then egatoka ng'a emotions chicherenge hai. So ntobwati any historical tensions gati ya abana aba gose gati ye family yaito. Bono ndatebe ng'a number one, abasae baito more especially these days babeire so idle, naende babeire so emotional because in most cases okonyora ng'a.

Kera emusi buna echi iga, omomura oye suspect immediately ekero aroche gokorera aya iga, ekero tware goshugurikera marehemu tore gose nkomokonya tore ase okomominyokia kitabaaka, nanyorete ribaga apenetrate agakagenda agatama. And right now is at large tamanyiri asare then we have confirmed ng'a omorogi oye obwate chisare nere iga asogete out of fear that umati gose raiya nabo baraise gofamia ase omochie bachie komoumisa gose basarie omochie nere agasoka just buna esuspect asogete igo at the moment. Ntomaeti nere asare lakini we we hope ng'a nsoa obachiete kende nkio gesaregete because we talked with the OCS na DCI bagakwana na abanto barengete abagaka bonsi b'ekenyoro eke bakabatebia batige amang'ana aya atigare ase amaboko a police ekiagera nare under investigation onde tabaise gwesoyi ase ogosaria gose koumisa monto onde. Egento eki getigare ase amaboko abo mpaka the suspect abe brought to book. Bono naende nachire ase okoborokia ase amang'ana ayaberete igoro, echi chiarenge esaa moja na nusu. Bono omomura oyiga amobeterete omoyinsa. Keragunsa abanto bakamobogoria, bakamoreta gocha ase korigereria buya. Aya namanyinga iga iga egegetwe ase engencho y'amanyinga are goiteka amange akabekererwa igaa. Aya namanyinga amarehemu korwa noo twamobogoretie tokamominyoki tabaka alafu buna achiete gokwa. Igo naki nataka mboroki ase amobetete omoyio ninsa, tokamobeka aria, epigipigi egacha tokamobeka tokamanya komoira tabaka buna achiete gokwa. Ase amarieta anyiso enkorokwa Violet Mura, oyo osirete inche inde mokamomura omwabo, narenge nyomba chiarenge kitu around saa moja iga, nkaigwa eriogi rire paara iga ngochia gosoka, nkanyora maremu are nse. Buna nanyora amarehemu ninse are ngacha nkamogororoki nkanyora are amanyinga ngoka, nkanyora oyo omobete omoyio bado abwatete omogaka one, omogaka one okomoboria nki okombwatera, inche nachire kobatorani na inche ntige. Harakati eria bakong'usana na omogaka one namobetete omoyio orire ko. Nkaba ngosoa gati ngatoorania esegi eyio yarenge enkong'u, mpaka nkarora nababwatokaniri ngakurura omogaka one akaenda nyomba, agachaka koyia epikipiki akabogoria maremu, akamoikia nyagetari, maremu agasira, nabo omogano oyio orenge igo. Bono togosaba eserekari, esoe gati tonyore oboene bwa omwana ominto, tomanye ng'a kiini ekenene ekio omwana ominto akobunigwa. Ase eng'encho rioma nari arengeo ne rioma nari ika ase eng'encho amosareretie emete yaye, tomanye ng'a amaene na emete eye yaye are komobunia gose na egento eke ng'ake are komobunia, tonyore oboene, na intwe nari toranyore toranyare korema ase eng'encho ntobwate obwoba ime yaito ng'a monto oyo tarabwati intwe tomanyeti ase are, nigo naende mambia akoiranera next. Ase eng'encho cases chiaye chiarabeire chikoripotigwa ase omogambi, ntoraroraa omogambi ogotake step. Bono twabere togotwara obwoba ng'a maambia ning'o akobwa ning'o agochaite next, eserekari twasabire otogo etokonye. Bora baratwarire yaani nkoratware are cases, iroka ase omokama omorwa omwabo naro ororo ore omoboraka, otwarire cases nere case ekio nkiachiete ase omogambi kere amotomerete omonto nyomba amang'ente. Ekesi ekio gekaganerigwa kegenda motu, omogambi agateba ng'a tiga toramwabera tomoe echance torore ng'a ngochenchia are, ekero omogambi amoteba ng'a mwabere amoe echance, korwa erio bado naende nagasete gotisiera mokamura oyio omwabo, ng'a ngomoita are mokamura oyio omwabo bado tabwati morembe. igakomochanda obotuko na omogaso, ntorara ring'ana eri rikofuatiria boronge mpaka yaikeire bono ochire goita mwana ominto. Onye omwana onye omomura oo ring'ana eri riaye ribuatigwe boronge korwa achagete chi chikeses korwa ase momo kamomura omwabo, kana naigete gokumbu mapema na eserekari kana ngote.
oyobw'omwamende, seito onyaramba, na bono nigo abotaboria ebitono bw'onchera. Oyarenge igoro ngasoka koruga iga, ogenda seito, ngachia gokwania abana bamino korwa chinsa ikomi na emo. Ekero ngocha, bono nkaigwa ne chiuya abanto bagokurura gocha ensemo ya gocha bwane moino eye. Ntwarenge nabana baminto rakini bono chiwei chiachete chigantabanani nkasiaroka nkabatiga. Ekero nabatiga ngochia gochia nkanyora ng'a nkoborie ng'a chiwei ne echiake chire bono aa. Bagontebia ng'a otera oitire omwame, omobetire omoyio, rakini ochire nyagitari. Bono togoansa naende konya korera nse abwo, tonya korera nse abwo. Togochuu togocha rende, togocha gochanka, twaikire enka aywo edagika chinke ang'e ikomi, togotebiwa ng'a okure. Ogotera omobetiri oyio neke asini yaye, abaise bare abamo. oteremokegwa. Tibare kobuna omwana oyo otero nachiete agaetia agekururia chiombe na emete korwa kwabo, agakururia bono kwa oyo oigaitete, ase emete asimegete emeke etarabwate. Bono naki are komotebia naki, gaki otagwancha onsigere emete eria yane na inche ebwate, na inche eche egonkonya gochia gochia. Ng'a na ogokwana igo, akamobeta omoyio bono. Bagaancha korwana ribaendete korwana, akamobeta omoyio. Twaripoteti omogambi rende lakini igoro iga amogoite ng'aki rende gaki otagwancha onsikere emete eyio yane. Naye natebetigwe omotureti oito, bono inche timanyeti ng'a gose konya omotebirie gose konya taramotebi, eh agateba ng'a chiake motebie.
Ase amarieta, nikorokwa Abita Nyabonyi, Nyagusira nigo are omwana omomura ominto nka iga. Tata omwabo. na omogaka one naro omogaka one naro omokogoti. Omwana oyo iga nya gosira omwame, abande twasutukerete igoro go- koigwa ng'a okure, ekero tokobwati iga toka ng'a eki babunete neigoro y'emete yaye asimegete ng'a oyo iga nya komobeta omoyio, abete ogoetia chiombe chiaye igoro. Bono ng'a ekero bare konya koborana iga iga ase epaara noroche buna bare abana, naende bono nabo okorora ng'a mbabwate grudges ekiagera tari igoro korwa moiso onde amatuko abere aetire, naria abete ogoetia chiombe echi ase emete yaye igoro bono ng'a konya baraboraneria bono igoro okorora ng'a mbaindanete. Bono iga epaara ekero bakoborani okorora ng'a. Mbabwate grudges bonsi bono baa baganyaine bono oria ekero agochia komoboria naki emete yane ogosaria, na oria akamoboria ng'a emete enki nasareti bagasoa koiranerana iga, bono oyo iga okorora ng'a narenge agwo yakaimokia omochie abwate akabete oyo iga. Buna omobeta gakoraaga aaka inse, aba buna bakona gosugurika ng'aki oyo aakwa inse ase chinsa chinke, bakarora ng'a tiatomoire nyagitari, na oyio omobeta tomoyia agasira. Bono nabo toichanete buna abamwabo ase buna eanty yaye, ntokumeti mono amaene ase okorara kwa omwana oyo iga, omwamo oyo ore omwana omoke mono naende konya tobwate ogosemeri, naende omwana oyo iga okonya taiyo nka iga, gese achete nka atari, atarakora nonye ne ewiki. Namatanga ande nare twabwate riitwa echante ng'a namatanga aya ande togosugurikera amo omoro ominto nare nere okwete, naende oroche aye iga amentire yo omwana oyo iga otee omwana oyo iga omwame. Igo na omoichano omonene togosaba ng'a Nyasae oito, amasabo amanene ache ase enka eye iga aremie mama omwabo ekiara mama omwabo nere bieka otigarete ati batigetwe abana abake, ng'ina oberisereire obasukiri baka buna baikire iga, naende oroche omwana oyo orarire gaki. Bono nabo togosaba amasabo amanene ase ekenyoro na ase abaminto, mobeke, mobeke enkeiyo ase amasabo, amang'ana aya iga Nyasae anyakonya aere. Kero kende onyare gosaria konya ng'a yamenyete. Konya Migori, nagokora ekebarua kiaye. Abwate efamiri lakini ya bwango nabake. Ase abana aba barabwo aba babere enanya koigwa bakoregana, lakini rende amang'ana buna erioma na ase efamiri nonya na abaise nkoroma nabare. Eeh bono ntomanya ng'a abana aba nabarobwo baimogetie obobe obo iga korwa ase abaise gocha gocha, na ekiagera taya akaba igoro, lakini ase barabwo abanyene mbanya gotenenera na koererana. Inche, erieta riane nkorokwa John Mokebo, oyogwonchera. Igo ande omomura omonene bw'omong'ina o gatato bw'omogaka o nchera mokebo. Igoro riarenge rituko ria Jumapili, narenge ntimogete ekiagera ninche bwekamete. nkoigwa ekurate, abanto bagokura epaara, bagoteba otere omokebo otere omokebo, nkoborie nki kiabe ekio, abanto bagokura, omwana ogocha omoibo bw'omwamate one ogocha ogontebia nomaete aye, omaete otere obetire okondo omoyio. nkomoboria inki bare kobuna, ng'a okondo nasimegete emete maate roche, otera bono agachiaka nache emete yaye korwa kwabo. Bono gakorenta nka, akamanya goetia emete eyio are kong'usa ne echieri, chigasaria emete ya oyio. Amatuko arabeire bakomanera ekwerende ng'a gwanchayete ase okoetia emete yao igoro ase ogosaria emete yane? Bono ekaba ng'a netobogo etebe bebekerete totamanyeti naende batari gontebia, otera atari gontebia, okonde atari gontebia, ekiagera bonsi nabana bane. Okondo nomwana bw'omwana ominto Teleitch, Bonifasi Nyang'au o Nchera. Bono. Ekero nanyora eripoti eyio rende ng'a nemetwe bare kobuna, bakarwa oo rende oyo akaganya oyo iga one okorokwa Otero, epikipiki ya kominyokia. Okoruka oruka oba akamoganya enchera agotirera gochanga, rikaumera nepaara, bakabwatana. Ebiogo ase baruseti bira bitemanyeti, naende tindatebi buna onde ng'a ebiogo ebio babwate. Nebi baganyanete barwane? Bono ekero yachia goika chinsa isato iga, omwana gete ogocha nkogontebia ng'a nomaete okondo otera amobete omoyio, buna amobete omoyio, ochia kominyokigwa gochia tabaka, onyoraa amanyinga amarere okoiranchere. Oyokobeti nere oyogo gose ne. Yaya, oyobetete oyo nere oyone. Ee, oyone akorokwa Vincent Otero, na oyo obetetwe omoyio iga akorokwa Okondo Onserio. Ee, abo naende abana nabwo abakogoti. Ee, bono, ekero naigwete rende nkobori rende ng'aki bono ng'aki togokora. Bono nkanyora egento ngokora na ogoakera omo assistant chief achiche iga iga. Amanye inki kere, ekiagera arente security ase ekenyoro, amang'ana tabaisa koba amabe. Na namwakerete obuya agakora amaya, ere akamanya gocha rende mpaka mwane chiarenge chinsa isano chia botuko. Togakwana nkamweresa, nkamotebia inche egento nganeti, omwana ominto ninche namosometi bono bwanchang'au, Bono buna namasometie, bono twaki nintwe totana korwana. Bono ase engencho abana aba bare abamo, intwe ntwarwanete rinde. Egento kere ki'engencho nkere naki, tochi chiama toikaranse buna efamiri, ekiagera natoire amang'ana aya gochia ase ekegambero, tari gochi gotokonya kende, ntokorenta imani, ntokorenta morembe. Egento kere agere totware omorembe, igo togoikaransa buna efamiri, maye mata amo oyare eperis, nyangacheria. erinde toikaranse nabaminto Brothers David Ogega na Harrison Nyabuga, na ata Step Brothers buna Enos Obara, ekero twaikaransie tokwane amang'ana ayio, torore naki togokora amang'ana ayaiga y'ogoitana kw'abana abaye, ekiagera tari bana bao, nabana b'ende eyemo. Igo bono naki narengereria ng'a Nyasae are gwancha buna rero twacha iga iga nachigete omosasiro otiga ache gotoigorera ekanisa iga iga ya Catholic, yagera namotebi togende egere oo togende ase omwana oyio oito tu okore amasabo ororo fata. Ekero twakora amaya twachire ororo twakorire amasabo, buna twakorire amasabo, na ekanisa togocha kobeka aa, gose omorembe nocha abana bakei konywa amarwa, eke gionsi ekiarentetwe goetera okonywa kwa amarwa, ekiagera oyo oyomo iga atindete, nonya oyo oyo ochete komobeta omoyio, ase eng'encho oria atindete nabo mbwate chinguru kobua oyo, mbuya mono. Okwo igoro, inche rende nere momanyete, ekegotwa kobomoka bare gose gotwara mbu chinde. omaete egento egetang'ani ekemo nkere ng'aki omwana oyo tari konywa marwa pi. Buna atari konywa amarwa, na omwana oo okomanyete korigia, egento are atongetwe na okorigia. Abana amasomo etaigeti standard four ekamosinyia chisemi, lakini iga abwate chiombe chiaye chia eria chiaye akoremia, iga abwate epikipiki yaye akorundia, ere iga ara ase epaara kere ngaki. Mambia onye okogenda kore emechie eria rituko ria okorema, iga akominyoka ogenda ome egeswa ng'a ki, nachire mogondo, naremire chieri, ngokora ochichoma agosoe ase epikipiki yaye kogenda, na omwana omwetebere nonya egento are kera kingeri ng'a ekero achekigwe, nkoberorokia are nkorara ekero achekigwe. Igo bono, ekimanyete naki eki, kera kio ekero achekigwe. Nkobere are bwango, lakini rende tabwati ebirengererio binde, toratebe ng'a nomorebi are, oraimoka atake korwana.
Inche nchake bonchera, inka nagoga iga, omwana oyo osirire noyomomura ominto, igo seito nagoga iga. Nyakembene, I mean Nyakembene, Botabori, Ikoro sub-location, Marongo location. Bono ekero amang'ana aya achete akaba, igo yabeta ase research abana bechingaki chia bono bachakire gotumia at a first thought. Sana sana 99.9% of the youth Babeire nigo orobuti ase okonywa amaruecha ng'a aburukanigwe amo nenyasore. Bono ekero okonyora bagokora ayare amabe mbari komanya what they are doing. So egento nda advise the youth nkeri ng'a babe slow nonya nabagambi baito. Chingaki chia kare igo bare gotwara chibarasa, ero chibarasa nchiyo abagaambi they don't care. Igo maya ya piri neri ng'a the chief and assistant chiefs bagenderere gokora ekwerende korenda amang'ana y'amarua abeire mbatari naacha koyasiria, bono abana ebisa ekegori eke egeke kiabeire gekonywa amarua mono amo ne chinyasore echi chiagerire bakorire ekwerende babeire out of control. Chiparasa chiria chiagakorirwe kare rero nchiyo. Actually tori komanya nonya na omogambi eshima eria abagambi babwate kare tekoretik teiyo. Igo bono buna abanto abanene bekegori kia bono igo tore tobwate obwoba ng'a egesaku eke egeke Ngai agokora ki? Ngai gekogenda ekiara kiarorekane kere doomed ase erisaalti y'okonywa amarwa ayio aburukanigwe. Igo it is a big shock for a young boy to pass on ase emiaka emerongo ebere na etano ebere emesinini, na omwana oyio omoiteti na omwana ore hardworking konya gokora egasi yaye, bono as a family we are socked. It is a big loss to the family and the community. Inche nomorisia Alois Mukono, naende igonde ng'ina rome maremu, mama omwabo nomokogoti ominto. Yarenge rituko ria igoro nabwate abageni abange riane. Omwana one omonene omoiseke nabwate abasani baye akareta, na inche abasubati baminto bonsi ase babeta bagacha ororo. Buna bacha togasherekea tokaigwa buya tota suspecteti ng'a naende kende kebe nkekare. Buna abanto bande bagoteba ng'a ogokorora ogoseka mono. Ngocha ore korera, kumbe eyio ngochia goikera nere. Bono gotwakora, kera omonto akagenda ase are gochia, ere ang'e ense eyemo iga egati ya saa moja na saa moja na nusu na saa mbili, nkanyora esimi korwa ase mosubati ominto, ekero nkoyereceive iga agokwana okorera, bono tageti gontebi kende. Lakini korwa ase ensemo nkanyora ng'a omoigwa one osiririe obogima bwaye goetera ase okorwana noyomwabo. Buna mbwate omogano noria ng'a nigo bakobuna ebinto biabo, omoigwa nasimegete emete, oyomwabo oyo nere nabwate etugo yaye, etugo ya oyomwabo oyo egasaria emete. Bono kobakobora nimbache koigwana, nao barwanere abwo bono oyo igoitwa. Bono inche mbwate egento ekemo ase abanto abake na abanene boigo, nkeria ng'a chimbwa nchire togwenerete kwenaria chiratokonye, obe nomonene ore, ebe nomoko ore. Eyemo nokwenari koremereria, embwende enarie gokwana eki gerakonye, naende korarore kero kende ng'a obokong'u mbore bonge erioma na enari koriebachera ase okorwa ororo gose ase ogokira. ekiagera erioma na omoerio araangerie korwa gokorera chisegi, na segi tebwati maiso, nigo ekero mokorwana igo okonyora ng'a onde oitirwe. Tari necessary ring'ana oria bare korwana nabo okonyora oranyore nonye na omonto onde ore obaganetie amayo otagete kobakonya, nere naende mokoba naende victim ase ogoitwa. Igo ogokora okoba restraint, ogwetanga, okonara gwetanga negento ki'engencho mono, naende nigo gegotanga amabaa amange. Egento gi'okobera, okobereroka na gwancha goteba ng'a inche momanyete bobe inche tintageti binto ebi, inche tingochieserwa, eyio nigo, eyio nespirit embe ekoreta obokong'u ase abanto bamenyete. okoremereria manya gokwana eki kegwenerete gokwanwa, na ekero okorora ng'a obobe mboro oo, tama korwa oo. Igo inche eki nakio nare koganeria abanto bonsi baminto, ebe nabake ebe nabanene, ebe nabagochia ekanisa ebe nabatari gochia ekanisa, ebe nabare bakonywa amaru ebe nabatari konywa amaru. Moigwanu oyo ase momanyete, omomanyete buna omonto ere, ekero omocheshi na omonto ore obwanchete ekero mokogamba etatagetie mang'ana y'okwomana, omonto obwanchete tu egosori.
Ase amarieta ane inse tata kioika roche omokansoro omokoro bw'ekenyoro eke iga. Aba banyasirete ne chikasini chiane, oyoitete oyomo abwo ne ekasini na oyoikwete nere no ekasini yane. Na abana bamenyete no omorembe chingaki chionsi, eke kiabete nigo kiabeire egento giokogosa mono Ekorekana ng'a ne chinguru chia Bibilia echiria chiakorete emeremo ekeera abana abanto bamanyeti inga enchera ende yare goikera ekewango buna eke. Togosaba ekenyoro kebe egetoereru, ntobogorise erimaboko aito onye rikoso riabeire, tomanye ng'a eserekari nero, twaira ring'ana ase eserekari, eserekari yarirotota, yaribeka ase enchera egwenete, ribaga egoikera engaki y'ogoitera amanyinga. Bono naende inche ngosaba abanto baminto eke kiabeire kiabeire, Tore torandie omorembe, torandie obwanchani, ekero amang'ana aye iga agendererete, kende naende ngetoke agati, ekere ekebe ekiagera buna mwanyabaanto nonye na abamwabo oyo oyogosira nabo oranyore ekeririanda gekoba gose na egeokoganika revenge, ntoganetie eki kebe, etoganetie omorembe obe, revenging teiyo, totigere Nyasae bweka akore ogwancha kwaye. Mbuya mono.
Mbwamaete buna abana abaya, ntanye koigwa ing'ana rinde rionsi, buna bono ko- twatiganete naboro buna amatuko atato aerire, erio ekomanya gotokea. Igo timbamanyeti engencho ende mbe onde taiyo ndanya noboria ekenyoro ekegima, onde taiyo omaete abana abaige enchera embe, otwo bamaete ase chinchera chingiya chioka. Rietanguru George Haraka, onde echairman ya Mwamokeo. Oko nogokumia, abana aba nabane, Baitanete moroba oyomo akabeta oyonde omoyio, gento eke nkianya koba enyomba yane ya mwamokeo buna nde chairman. Igo ntokumeti, lakini twataka eserekari ebwati ring'ana eri, noyo okwete nere anyore ehaki yaye. So rende. Intwe ntobwati mang'ana amange, amang'ana amaya nari na eserekari ebwati ring'ana erio ekwa kina sana, oyo okwete nere abwati haki yaye eboru na nki nki kiagere tagakwa. No konye konye konye konye omwana oyo ninde nimanyete ano omuya are, bono timaeti nki kiarentete this problem.

Omotienyi o kabere, tara eyine, nere omogaka bw'emechie eye, oyo nkorokwa tata biara, akatoa omogondo, akatoatania omogondo. Tata abwate abakungu batato, nabwate abakungu batato, akaatania omogondo mara gatato. Bono Twamenyire korwa rituko erio, buna nabagenete omogondo, takoreti matuko amange, goika tarehe kumi na tisa, omotienyi oyo ya kabere, nkanyora nkorwa omogondo na mokama omura one, nkonyora oyo osuspect, oyo okorire amang'ana aya. ya rero, oitete ekasini yaye, oyo bono ne ekasini oyo yaye nanje ne ekasini yane, esauri oyo bono ere no ne ebrother yane, eeh. Bono akacha akandangeria korwa mwane iga agesieri. gochibaara abwo, abwatete omworokoboko, akantebi buna omong'ina oyo, eeh igo aye igo ogokete buna kwaigwa omogondo, eeh igo tatagete ng'ete ekebao nkere ime aria tware koo kobuna nere akaru korwa mwaye, ocha korosia ekebao ense eyemo gochia mwa abande, korwa kwane, nkamokani rende. Agateba, Ng'a aye nomokungu bosa, egento ogokwana mbosa. Nkabua ng'ina namang'ana, nkamoboria, Ng'ina eye nere egento okondangeria gocha? Ng'ina ee. Abwo tobasa gokora ki? usijaribu kufunga hiyo hiyo mwanya penye tunapitia.
Kutoka kwangu kwenda kwa jirani.

Esau ria ere nomo ee tata omwabo nere tata ominto Esau omo omo omogaka oyo abwate abakungu batato. Bono mama ominto nere omonene, ng'ina akaba oyo o kabere na oyo the third one is there. Bono nkachika nkamoripoti, buna ngochia komoripoti iga, tintarwa korwa aria nkonyora omo omoiseke one omoke oyo ore igaa akorera.

Eyo yarenge Jumapili mogaso goika Jumatatu botuko saa nne, ndare ndaire mwane nkoigwa egesieri gekong'ontwa, omonto okondangeria aye aye endugu endugu endugu igora ango, ngakira Endugu, endugu igora ango ngakira. Nkamanya kontebia, igora inche natomirwe na Otero. Otero nere oyo bono onya koito eyomwabo. Naende nere oyo endugu yane. Natomirwe na Otero inche nkoite rero, rero okwo gose otakwo. Nkamoboria. Ngakira nyomba kirikiri, omwana akontebia buna mama otoigora, ngakira. Omomura mbwate oyomo konya are isiko, tore na omokama omoro one akorara chikoni iga. Bono buna twakirete ime, nkaigwa egesieri kia chikoni kigokong'otu, ngateba buna yaya, ng'aki nararara ime iga, ochire ko- koaka egesieri kia omwana onde, Narakorere omwana o bande bobe, omambia ng'aki narakwane. Nkasoka isiko, nkateeba yaya tiga ebe kebe, ninche batagete kong'ita. Nkamotebia yaya nkosoka nkanyora na omonto imanyete, nkamotebia naye kwate omong'ite, nao notero ee ng'ite rende, ng'ite. Ng'ita abana bane bakure, bamanye ng'ina kwachete kong'ita. Aya, buna ngokwana igo, abwate omote, akang'aka omote. Buna ang'akete omote oyomo iga, nkabwata omote ogoria na amarwa abwate egekombe, nkamoaka omote, Asee nkamoaka omote oyio ase ase ekoboko, mpaka egekombe ekori kegakora ki? Kegakora inse. Akantebi buna naye inche ninche kwang'akire iga ninche kwang'akire iga. Tukamenyana neye hapa, tulimenyana.